Pygamberjan Hezreti Ebu Bekri Syddyk bilen ogryn çäçikden Mekgeýi Mukerremeden Medineýi Munewweräge gitjek bolanlarynda ýeňiljek gürrüň. Şuňa bir mysal bi. Mekgeýi Mukerremeden Medineýi Munewweräge Ebu Bekri Syddyk bilen hijret etýärdi ogryn çäçikden. Hezreti Aişäň aýal dogany Ebu Bekr Syddygyň gyzy ady Esma. Esma pahyr Pygamber janyň Ebu Bekr Syddygyň iýibişjek zatlaryny bir kisejigiň içine salyp salyp agzyn daňjak bolupdyr kisäň. Agzyn daňmaga bir nahjaz küjüjaz tapmany biline guşak barmyşdyk. Bil guşagyny çöz akana dyrrrkgy dakana böl akana Iki bölüp bil guşagyny, birini çiseň agzyny daňyp, birini gaýta bilini daňyp, bulary ýola salypdyr. Bula gidenlerinden soňram, hatda köwegiň içine-de ogrynça naharjyk zat-şat eltýänmişdik. Hatda Esma bir ady Zatyn Nitakaýyn, iki guşakly heleý diýip aýdypdyrlar. Hatda musulmanlaryň arasynda, hatda şu günki günde yftihar bilen aýdylýar hezreti Esmaga. Kim, meselem, iki guşak leýleý zat tapmanda, Pygamber janyň naharlaryny daňjak bolanda, iýip-içjek zatlaryny daňjak bolanda, bir guşagyny çöz akana, ony ýer takana iki bölüp, ýarysyny biline guşap, ýarysyny tizäni daňyp goýberdi. Hulasa, Ebu Jähl öňünden çykypdyr. Ebu Jähl kim? Şu ümmatyň firauny. Bile-billigi bilen bir keşide Hezreti Ebu Bekri Syddygyň gyzyny owurtdyr. Hezreti Asmaň ýaňagyny, mübärek ýaňagyny gyzartyp goýupdyr. Aýt, dädeň menen Muhammet ýere gitdi diýipdir. Sallallahu aleýhi wesellem. Hezreti Asma keplemän durupdyr. Ne bilmeýän, ne bilýän. Şizre keşidele mugt gitse bolarmy? Hany hak haka etne haçan ýetişmeli? Ýa meselem, hezreti Sumeýýe Ezzeriň zenany yslamda şehit bolan. Ebu Jehl eline neýze alyp, lep keýpli içine urup, Sumeýýäni şehit etýä. A ýaşulylar hem intolýu gitmelimi? Hany hak hak eýesine ýetişmeli dälmi? Hak hak eýesine bu aýat ýetişmeli. Allah Tagalaň hökmi, Allahy Züljelaliň hökmi. Boş gitjek bolsa bolmaz ahyryn. Şondan bäri gaýdybermeli, tä şu mahalky zamanyňa çenli, nahak urulmala, nahak ezýetle, nahak öldürmele we nahak her nämeiki bolsun, baýat hak hakaýatyna ýetişmeli. Bizi ikilenjimatlap, Firawnyň gürrüňinde baý haky bermejekdi, patyşady, men hudaý diýýädi, boljakmy diýýädi. Gar bolup, betbagt bolup ölüp gitdi. Ahyrda näme boldy? Ahyrky metlep, inşallah, indiki hepde aýdaryn. Ýöne birki daga birem eşara etip goýaýyn. Altmyş altylanjy aýada, nihaýat, inşallah, dört dagyga bäş daga tamam etdim. Sümme agraqnal aharin. Deslap gymmatlap, pygamberleň yzyna düşmekde gönenmek ba, ikilenji almaly dersimiz Hak Haka ýetişmelidir. Hiç wagtda Hakdan gorkmaň. Gözleşdäň ýatyň üstüňizden geler bir gün. Eşitdiriň hemme musulmanlara belki alem jahana. Ahyrkysy Fir'aun näme bolýar ahyr? Kyssasyndan habaryňyz barki? Suwuň içinde suwa barýarlar, görseler Musa pygambar kowmy bilen bile derýany ýaryp geçip barýarlar. Fir'aun näme diýipdir? Görüň-eý diýipdir, meň gudratym bilen derýa açylypdyr diýipdir. Oom kowum aýdypdyr, seň gudratyň bilen bolsa äwwel özüň gir, biz-ä gorkýas diýipdirler. Oom Fir'aun-da girýär we leşgeri bilen bile gark bolýar.

Sen şu mahala çenli betbagt bilen zulmuň eteginde geçdiň, indi azap göreňden soňram iman getirdiň, indi peýdasy ýok diýipdir. Eý, men-de iman getirdim diýende, Jibril perişde palçyk alakanda Firowynyň adyna patdy beripdir, Keplemän otur, diliň lal bolsun diýipdir. Indi Lä ilähe illellezî âmenet bihi benû Israyîl, Musaň Hudaýyna men-de iman getirdim diýeniň indi peýdasy ýok diýipdir. Tamam boldy, indi höküm bol diýipdir. Saňa azap gelenden soňram iman getirdiň diýipdir. Ömrüň geçirdiň diýipdir. Bir matlap şuň üstünde, görüň, inşalla indiki hepde yzyny alyp gideris. Görüň, Firon men Hudaý diýen adamdy bir gün. Eý, adamlar maňa sežde ediň diýenmişdik bir gün. Musa pygamberyň kowmyny horlaýardy bir gün. Indi näme etdi? Ahyr deminde, Men iştiba etdim, men-de iman getirdim diýdi. Ulykan almaly ders şidir, hiç bir mahlugy ýokdur, ahyr Hudaýa men iştiba etdim diýip ýykylmasa. Hiç çäre ýokdur. Ahyr-a ýykylmaly bolar. Ondan hoş bahal, hoş bahal, hoş bahal gönenmek ol bir adama keýpçilikde, jany sag, keýpi kök, ýurt parahat, watan nygmat, emniýetçilikde-ka öz ynsafy bilen, wyždany yhtyýary bilen orta getirip, Hudaý-a, men azap görmäkäm imanyň içindedirn diýip orta gelen, çyn gönenen adamdyr. Hudaýtagala iman, abraý, izzet, syhat-salametden aýyrmasyn enşalla.